Temaşevan û bînerên Tora Avat dem baş. Em dîsa li dîroka xwe vegeran, dîroka xwe ya Kurdî. Em lêkolîn dikin. Niha xeleka sîyem e li ser bavkên me yê gotî. Yê got çanda nû da navê wî Cûdî. Cûdî. Ew bavkê me yê gotî kîna û li kû derê bûn û kengî bûn û şehristaniya wa û rola wa di avakirina şehristaniya rolata navîn de bi çi rengiya em ê di vî babetê xwe de guftûgo bikin û ji hev re bêjin.

Bingeha waya destpêkê gihandina çiyayê zincîra çiyayê Zagros û zincîra çiyayê Toros bû, bi taybet çiyayê Gûtî yan çiyayê Cûdî. heft hezar sal beriya Zayînê xwe ji wa çiya paya kirin û ketine jiyana gundewariyê de. Paya bûn li deşta. Lewra vêca navê Arabka ew bi xwe wata xwe didê. Ji ber ku çiya peya bûn û Hecî Arabke Hecî Kerkûka li devera rasta dema ku ava kirin navê kine Arabke yanî gotine Arab di kurdî de yan Arabo, Arab, deşta rasta mîna peyavaniyê sehra ê germ lê heya û ne hînika weke çi ya û kesê ku li wê arabgahê jiyan dike yan li wê arabê jiyan dike navî dibe arabo. Lewra vê ca bajarê Kirkûkê ji ber ku ne di navçiya de bû li devereke rast bû navê kirina arabka û ji xwe beriya her tiştî em vê xalê jî bêjin gotina arab gotineka Mezopotamyaya Somerîya Gûtîya Kurdîya Diakonovê Rosî pirtûka xwe ya mîdîya de dibêjê di nav gelê Kurd de nav bavkên wa de bi taybet herêma mîdîya û beriya wan a jî kesê ku li deverên rast bana kesê ku li deverê ku germ bana digotina wa Arab o. Lewra vejê navê Kerkûk kirina Arabka. Ji xwe beriya Kerkûkê jî em karin bêjin ava bikin, dibê ku bi avakirina Kerkûkê re bijî û dibê di wê serdemê de jî bê. Bavkên me yê gotî xweş wê herêma çiyayî û herêma Kerkûkê berdana xwarê li deverê mîna Zapê û Ganjdara yanî Kirmanşanê û wilo Hewlêrê û Hakarî li va herêma belav bûn û peya bûn li başûr jî gihane herêma Somer. herêma Somer gihane heta Kendavê. Kendavê yanî Xelîcê. Ew kendava ku niha birayê me Ereb ji dibê kendava Erebî û birayê me Farsî jî dibin kendava Farisî. Ew bixwe bi Kurdî kendava Lora. Li ber bavkê me yê Lor yê ku herêma Êlemê wa de re jiyan kirina. Navê wê kendavê ji wan hatiye. Gundava Lor û ji herêma başûrê Mozopotamiya weke niha me gotî gihane heta herêma Girê Xelef an jê bidin Til Helef li cem serêkanî rojavayê Kurdistanê ye. Şûnwarê wa li wê derê jî hene û gihane heta Girê Spî jî û ji Girê Spî jî jixwe li wê dê Çiyayê Gewre heye û zincîra Çiyayê Amanosê heye. Şûnwarê wan e. li wê navberê jî hene. Heta herêma Bîrecîkê, Bîrecîkê em tev de nas dikin û herêma Malatya û gihana heta herêma Xanî Celbatê. Herêma me ya Bakurê Kurdistanê, birayê me yê Aşûr digotin wa Xanî Celbat di dema hûrî Mîtaniya de. Şûn warê wa li wê herêmê jî hene û wekî dî dîsa herêma Şemşarê jî heye. li Başûrê Kurdistanê gihane heta wê herêmê jî û jixwe di serdema heft hezar sal de jî beriya niha tişta me gotî jî şûnwarê mîna hesûn e, mîna tilçerm û ew şûnwarê go zengîn in bi benmayê xwe yê mirovahiyê û bi yê malbatiyê pêdiviyê malbata yê ku pê diqede ew şûnwar di wir de gelek pir in, hê digihina heft hezar sal beriya zayînê dema bi hevkê me yê gotî. Başûrê Mezopotamya lêkolînvan û dîroknas û arkeoloj gelek hene yê mîna Spayzer Di pirtûka wî ya ku bi navê Gilên Mezopotamya de dibêje gotiya beriya şahristaniya Somer û navê ava bibê wan bajarê Somer ava kiriye û wilo jî pêra Samuel Kromer jî dibêjê di pirtûka xwe ya bi navê Tabloyên Somer de yanî Elwah Somer ew jî wê yekê dibêjê dibê gotî beriya hemû milata li başûrê Mozopotamya bûn û bajarên Somer ser destên wan ava bûne. Wekî dî jî wek niha me gotî ji xwe xwitê xwe ji çiya berdane xwarê û Kerkûk ava kirin Doktor Neîm Fereh jî dibêje, pirtûkeka wî ya navêna Nîşanên Şehristaniya Cîhana Kevnar, Maalim Hedarat El-Alim El-Qedîm, ew jî dibêje dibê somerî û sowerî, soberto, her du jî dibê koka we Gotîna, gotîna, ev hemû nîşanê arkeoloja û dîroknasan a ji me re diyar dikin. Samî Seîd Ehmed, pertûka wî ya dibêje Somerî û kevna tora we ya Şehristanî. Camêr bi erebî zimanê erebî nivîsandiya, dibêje El Someriyûn we Turasûm El Hadarî. Çi dibêje? Dibêje navên ew bajarê Somer ew ê ku di dîrokê de herî navdar mîna Or, mîna Erido, Orok û Sîber û Larsa û Lagaşê ev navê va bajara hemûa soberîn e yanî soberî yanî gotîn yanî ew jî bavkên me kurdan e. Ev hinek ji agahî û belavbûna bavkê me yê gotî ji Kurdistanê û Mezopotamya. Dema ku peya bûn herêma Mezopotamya, jixwe bajar ava kirin, Mîna Mîreşîna ava kirin. Ew gundê niha me gotî hemû ew bajar hemû bûne mîreşîn û her yek ji wa padîşahekî wê cûdî hebûyê, gûtî hebû. Ji wa kesa mîna padîşah Înatom. Padîşah Înato yê yekemîn e padîşahê gotî li herêma Mezopotamya û li ser bajarê Lagaşî kengî sê hezar û sed beriya Zaynî. Ji xwe weke em zanin dîroknaz bêjin sê hezar û nîv beriya Zaynî nûka bajarvaniyê di herêma Mezopotamya de dest pê kiriye. Ev ji ser destêkê destpê kiriye. Eva nîşan hat û ev belge me gotin ser destê bavkê me yê gotî. Ji we ji wê şehristaniyê bajariyê bajarê Lagaşê sê hezar û sed beriya Zayînê padîşahê yekem ê gotî bû weke niha me gotî navîna Înaton bû. Logal Zagî zî ew jî padîşahekî duyemîn bû yê bajarê Arîka, Arîk, me jî gotina Arî hene, Arî, zû de navê Arî peya dibê nama kurd a û herî Mezopotamyê de Arîka, zimanê dîgecan bê Arîxa, tarî bû Arok, bû Orok û heta navê Iraqê ji vî bajarî hatiye. Orok bû Orak, bû Iraq. Ev. Padîşahê wêna yê gotî bû, yê bakê me kurda bû, Logal Zagîzî bû, Logal Zagîzî, du hezar û neh sed beriya Zayînê ya. Ji xwe Lagaş di dema padîşah Panîs gotî de du hezar û pênc sedê beriya Zayînê ew bajarê Lagaşê gelekî pêş ket, di hemû wara de pêş ket. Ew bajar di jiyanê de bûn, şaristaniyê de bûn, di pêşketinê de bûn, di çandiniyê de bûn, di pêşesaziyê de bûn, di bazirganiyê de bûn. Lê wek em zanin jî sergonê Akadî heye, ew jî di herêmê de hate xuyakirin. Sergonê Akadî hat ew şehrestanî sihêl lev quliband û herivand û bi navê şehristanîka dî dewleteka dî ava kir bi navê Akadî. Jixwe

Ew jî dibêje çê çîroka wî ya efsaneyî heye ya ji dayikbûna wî heye, xwedkê mîna pêxember yanî çîrokeke weke mîna çîroka pêxember Mûsa û yê dî wê dî tê xuyakirin yanî pêxember Îsa slavê Xwedê li we bin. Ew jî hingî xwe mezin dibîne çîroka wî nehatiye nivîsan wî çîroka xwe nivîsandiye. Dibêje ez Dayika min Înana ye û bavê min Xurda ye û ez dema ku ez çêbûm av û xalê min û mirovê min li ser çiya ne. Ser çiya ku derê çiya ne xwe ew jî çiyayê Kurdistanê ne. Dibê li wê derê padîşahekî sitemkar hebû. Dema ku zarok çêbûbana ew zarok dikuştin ji bo ku xewnek dîtibû Korika ku wê were wê cihê wî de bê padîşa, bê ciya min jî çi kir? Ciya min jî ez xistma serlikê de û devê serlikê li min pêçe û ez berdame çemê Ferêd de. Dibe ku çemê ava mezin li çemê Dicle bê. Ez ji serê çiyê ez berdame nav avê de û ew serlik hat heta hat dehme Gundê Agadê li wê derê yekî werzevan, rezvan, hebû, rezvan hebû, zevîvan hebû. Divê ew sal li ser avê dît û û salik bir û ez ez jê derxistim û ez xweyî kirim û piştî vê jî ez mezin bûm û xwedayê min pişta min girt heta ku vêca min ew ew bajarê Akadî kire bin destê xwe de û îde vêca Sergonê Akadî ew bajar hemû bi şera dagir kirin û kirine bin destê xwe de û dewleta Akadî ava kir ji xwe vêca şerê ku dikirin ew şer gelek giran bûn kuştin gelekî kartan ji ber ku hêza xwe didît hêza Xwedê carna dozdeh hezar ji wa bajar vaniya milet dikuştin carna deh hezar dikuştin hemû çîrokan e her bajarek çi aniya serê wan e piştî wî zarvêl wîna ên mîna e, rîmoş û e, mîna manîş toş û xwe naramsîn û şerkar lî şer ev hatin ser dewleta Akadî û eva navêje herêm seyê kire herêma şer, herêma talanê, herêma halana, halan yanî ya şer û herba kira ew ew ew rewş peya kir mîreşîn û miletê bin sihawî de û dora dewleta Akadiya nema aramî û xweşî serdestî wî dîdin hamele şer û talam lewra divê dema go ewî ew mîreşînê gotiya ew ê niha me gotî şikandibûn gotiyê me xwe mabûne di Kurdistanê de mabûn li Çiyayê Kurdistanê de li aliyê Bakurê Iraqê, Başûrê Kurdistanê û deverê ku Birîka Hamay gotî digiha heta Kurdistanê. Li wê derê wa gotiya xwe bi miletê herêmê re bi bavkê me yê Kurdê dîr e, mîna yê heyî Lolî bana, Kaşî bana, Horî bana, Kî bana yekîtîk çêkirin konfederasyonek çêkirin. Yekîtîkek çêkirin û di wê yekîtiyê de hevpeymanek hevdûra muhir kirin divê bi hevdûra arîkar bin û dewleta û êrîşên akadiyan bişkênin. Ew du hezar û sed û pêncî û çar a bû. Jixwe akadî kengî hatibûn nizîka sê hezar du hezar û sê sed û şazdeh a de bûn. Sê hezar du hezar û sê sed û şazdeh a de bûn. Niha vêca bavkên me yê gotî û pismamên wan a ji berkên mêdî û miletên dora wan jî xwe kirine yek bi were du hezar û sed û pêncî û çarê beriya Zayînê ketine şara de bi Akadiya re ew şer berdewam kirin û di wî şerî de deverê xwe ji wan rizgar dikirin heta giha bajarê Akadî û Akad şikandin. Em karin bêjin wa hewldanê şer wê berxwedanê ji du hezar û du sedî dest pê kiriya heta du hezar û sed û pêncî û çar a bi ser ket û bajarê Akadî şikandin û sergonê û neviyê wî û padîşahên Akadî ew ên stemkar ji desthilatdariyê û stemkariyê dûr kirin û milet vegerandin azadiya wa û wekî dî dîsa herê ma Mezopotamya kete bin destê wa gotiya de, kete bin destê wa gotiya de û dîsa ew mîrişînê xwe pêş xistin û ew û bajarên xwe ava kirin. Niha carna dema ku em di di mixabin Di pirtûkên va desthilatdara de, va rejîmê dagirker de, va êdî jî netewa ku dienvînin, dibêjin miletek ji banî ve hat, miletekî xizeb behsa behsa gotiya dikin. Miletekî xizeb bû, miletekî paşketî bû, miletekî êrîşkar bû, miletekî kujer bû, hat dewleta akadî ewa şehristanî ewa pêşketî ewna heriban û şikandin û talan kirin. Jixwe ew akadiya dikin Samî. Lê li gor nerîna min Akadîn ne Samîn e. Weke niha min got, bajarê gundê Agadê bû Akad û ew bajarê dî tirkê miletê Somerî bû, miletê Gotî bûn û sergonê Akadî ji dibêjê bav û kalê min û amê min ji cîhan e, li cîhan e û ez hatime min Agad û desthilatî kir. Yanî va li vir Sergonê Akadî jî ji çiyayê Kurdistanê ye û dibê ew jî gotî bê û dema ku hat bajarê Akadê dagir kir û ew bajarî destê gotiya de bû ew jî ne Samîn e yanî ew ji xwe di bina paşiyên Pêxember Nuh ku em zanin û Pêxember Nuh ji xwe hemû belge jî û jî dibêjin ji herêma Kurdistanê ye. Lewre vêca ew pirtûkê ku gotiya dikine hovane û akadiya dikin samî ew jî ne di cihê rastiyê de ne. Çima em ev got? Ji ber ku gelek lêkolînvanên me hene, mîna Tewfîq Silêman, Arşak Sefristyan û Diakonof û û geleka din jî hene, dibêjin dema ku gotiya û mileta xwe kire yek, xwe xwe dijî stemkariyê kirin yek, xwe ji bo rizgariyê kirin yek, xwe ji bo azadiyê kirin yek, ji bo xwe ji hovîtiya akadiya ji bi rastî aka sergonê akadî xwe dît neviyê xwedê weke niha me gotî û destladariya xwe kiryarê xwe hemû ji xwedê dane naskirin û heşa xwe dît xwedayê li ser rûyê erdê û stemkarî dikir serbest heta ku xelk û zarok û keç û kut kirine qurbanî di guran din jî di helkeftinê xwe yê olî de. Lewra dibêjin dibê ev dîroknasê me û ew nivîskarê me dibêjin dibê xwe ji wê sitemkariya akadiya serfiraz kirin û xilas kirin lewra vê cebûna Yek. Dema ku dîsa Akadî şikandin, dîsa şehristaniya Mozopotamiya vegeran û dîsa ava kirin. Ji wa padîşahê gotî yê ku navî bi xwe Gûtya ye, navî Gûtya ye, bi zimanê erebî dibêjin Cûdya, ew mî padîşahekî herî pêşketî û zana bû û bû padîşahê Lagaşê û sîstema dewleta xwe belav kir li ser wa mîreşîn û bajarên dîtirkê û sîstema wî gelek pêşketî bû di aliyê çandiniyê de di aliyê heta avakirinê de heta avakirinê de ji ber ku wî perestgeh jî avat kirin

Yanî li cem behrênên durê û li wade re têkilî digihane heta bo hê derê û kesekî gelekî şehristanî bû û got ya navdar a perstgeha bi ya Ningirso jî hebû ya Xwedawend înan a ew jî di cihê nirxê mirovahî de bû. Dewleta Gotîb şehristaniya xwe berdewam kir, Jixwe me got ji sê hezar a beriya Zeynê me heta beşekê heta ku şikes di hezar û sed û pêncî û çar a berdewam kir dewlet bû, di hezar û sed û pêncî û çar a şikest akadî hatin ketine cihê wana de. berdabûnewa Akadiya heta nêzîka çi qasî mabûn heta nêzîka da hezar û dewleta wa sê hezaraya yekemîn mabû heta nêzîka da hezar û sê sed û bîst û pênca mabû, akadî hatine ewşikandin, akadî mane di herêma başêrê Mezopotamya de heta du hezar û sed û pêncî û çar a. Dîse gotî vegeran hatin, du hezar û sed û pêncî û çar a dîse dewleta şehristanî ava kirin û dîse ew bajar rizgar kirin. Ji du hezar û sed û pêncî û çar a mane heta du hezar û sed û niha di wê şehrestanîya xwe de. Du hezar û sed û niha di Mozopotamya de Bavkê me yê gotî lêqulbandinek, înqîlabek xinizî dijî wa çêbû ji layê serleşkerekî wa nava û ew dewleta şehristanî ya di Mozopotamya de şikand ne ya di Kurdistanê de ya di Kerkûk û Kurdistanê de berdewam kir lê ya di başûrê Mozopotamya de şikand. Ser ew kî bû ew serleşkerê wana? Oto Key Kal. Çixwe ot û di kurdî de roj e. Key yanî padîşah e, kal yanî zana û siyasetmedar û kuhne ye. Her sê peyvê hewldanî gotinekê ava dikin, ew gotin jî di wata xwe de kurdî ye. Ot û key kal mixabin. Xinizîk li dewleta gotî kir, bi çi rengî bi rengê ku evîndarê desthilatdariyê û xomaniyê bû, xwe li desthilatdariyê pê destê xwe da. Hêza xwe çêkûr bi di bin ve û padîşahê gotî, Têr, Tîrî Kan yan Tîrî Xan, Têrî Xan, her ji vî pîlansaziya wî, xiniziya wî na nebû. Xaleke giring ez ê bêjim. Di hezar û sed û neh bavkê me yê gotî, cejna salana ya mezin serê salê li dar dixistin, ew jî bîst û yekê adarê dibe yekê nîsanê lê piştî niha me hejmara roznameyê guhertina ya gucarê me digor rohlatî Kirne ava zayînê bûa bîst û yekê Adarê û xwe yekê Nîsanê bû. Di bîst û yekê Adarê de yan yekê Nîsan a ku dozdeh roj di qebala de ci dana, miletê me yê gotî bi bi desthilatdariya xwe, bi hikûmeta xwe, bi saziyê xwe şahîl dar dixistin li serê çiya keyf û xweşî li dar dixistin. Yanî mîna Newroza îro û dibê ku ev Newroza me ya îro rayê digihine wê rojê jî bîst û yekê Adarê. Lê digotina wan cejna çi? Cejna beran a. Cejna beran a. Çima cejna beran a? Ji ber ku hingî eşqî sewalvanî bûn û eşqî jiyan bûn. û di wê heyvê de avisî çêdibû di nav pêz de û pêz guh dixwar û pez dihatibû berana kêfxweşî li dar dixistin û ew cejin li dar dixistin. Di wê cejnê de otokeykar pîlansazîka qirêj danî û artêş levkom kir ya hevalê xwe û êrîşî saziyê dewletê kirin. Heta bi Têrî Xan jî di nav şahiya de bû li ser Çiyayê Kurdistanê. Lê vî otokeykalî sazî hemû girtin, destê xwe danî ser wa, tirs û kuştin kire nav wana de û wekî Tirkiyê heta wê de Teyrî Xan ji şahiyê hat û nû gavêje hêza xwe lev kom kir û nû li ber xwe xist, mixabin. Di cengekê dua de bi ser ket, lê cenga de wî bin ket. Bin ket. Wî û Tokeyka li pesnê xwe de vedê di belgê xwe de bê mihal û anî serê Teyrî Xan û mihal û anî û xwedê pişta min girt û min pêl sikura Teyrî Xan kir vî rengê ya welhasil Teyrî Xan ê sîr kir û Teyrî Xan kuşt û Dewleta gotî di hezar û sed û neh a piştî nîzîka sed û bîst û pênc sala ji qonaxa duyemîn herivand. Dema ku herivand ev gotiyê ma nûka vê ji xumaniya wa, xomaniya wa yanî hikmê wa ji başûrê Mozopotamya qut bû lê dîsa çand, bingeh, ol,

Bingeha xweşçanda bavkê me yê gotî girt, ji ber ku dîrok nas niha narastîn gelek zelal dibin. Dibê dema gotî hatin Başûrê Mozopotamya, Başûrê Mozopotamya paşketî bû. Paşketî bû, şehristanî nebû, cemidî bû, rawestahayî bû. Nûkanê vê ca wa gotiya. Pêşketina xwe ya çandinî û sewalvanî pîşeyî nûka li Mozopotamya belav kir, destpêka wê na û vê zedama ku pêşxistin wextên hat Otokeika li dewleta Waşka, dîsa ew çanda wa, ew pêşketina wa mal wê dê û dewleta Otokeika ya ku xwe bi navê Akadiya dihesibênê wê dewletê berdewam kir ser bingeha çanda gotiya. Gotî şwa ma got aliyê Kurdistanê ma û belgerin gelek dijî wa diyar dikin. Ji ber ku gotiya arî mîtaniya û arî horiya kiriya. Arî mîtaniya horiya kiriya dijî aşûriya û belgê aşûriyan dibêjin dibê gotî filan derê ma şer bwara kir xwe bije posnê xwe divedin. Wekî dîtir ke Arî kaşiya kirin wextê ku herêma Mozopotamya şeş sed salî navê kirine Kordon Yaş, dîse wilo di nav wana de bûn û gelek cara arî lolobîya kirin, li bavkê me yê lolobî ew jî dijî Akadiya Awa jî şerê Akadiya kir û xwe vê tarî bakê me gotî, belav bûn la rêmeya rojava jî hebûn û Kurdistanê Sihê jî hebûn û çi dewleta me ya Kurdî ya ku avat bû heta ye weke mîdîya jî dîsa gotî di nav de alîkar bûn, dîsa di nav wa de bûn. Ev ji xwe gotî beriya Nejada Arîn e. Beryanan jî hate arîna. Ne tewa meya Kurdî ya ku ji ariyetê ve qete heyî îro bi berana xwe ya xwert digihine bavkê xwe yê Gûtî jî. Gûtî weke çand navê Gut, Gut, Got yan ji çi hatiye? Nivîskarin, lêkolînvanin bêjin got ji ga hatiye. Ji ber hingî cuhtî dikirin, cotyarî dikirin. Niha navê got bo cot, bo cot. Bê ev gotina cot jî ji wa hatiye. û cot ji ga hatiya navê ga hatiya heta di vê navê çiya jî ew got bû ko û ko bû çiya ew jî wiha hatiye ji ber xatê got bavkê me yê cûtî ew serê çiya bûn heta çiyayê gotiya yan çiyayê cûdî vê ew jî ji wa hatiya wekî di tirkiyeyê Ronakbîr Ocalan vî navî gelek lêkolîn dike, ew jî wilo dibêje û dibêje heta navê xweda goda bê ew jî ji gotiya hatiya û niha di îngilîzî de dibê God. God Ocalan tê xwe dibê a dibê God. Ew God jî yanî xweda. Em zanin ku God yanî xweda ya. Ew jî dibê ji ber ku bingeha Olê û baweriya Olî Aliyê got ya veketiya Mozopotamiya de niha vî bi xwe dê vehat navê wan bi xwe dê vegirêdin. Ji ber em zanin miletên ê Tirkê padîşaha xwe dikire xwe de haşa û kes û ramana wil û mîtolojiya wil xwe yad kirin. Lê gotiye hat xuda nas kir. Xuda nas kir vê lewre navê xuda ji gotiye hatiye. Koka gotiya gelek dîşe dîroknasê me behsa we dikin û rastî dîrok xwe divekê. Xwe divekê û zelal dikê ji reynî pertûk û weşanên ve di silahdara vayê nejatperest kesê bêalî hene dîrokî divekin Mîna Speyzer me got pirtûka wî ya gelê Mezopotamya de û wekî tirkê Sîmka Noy Kromel û jixwe Mihemedê Mîzekî jî û John Cameron jî û gelek lîkolîvanê me dîrok Nesîmê Kurd jî hene li cihê Şehnaziyê de ne mîna Beya Rûbarî û mîna Ehmed Mehmûd Xelîl û Abdella Qaraman û Mehdî Kaka î yanî spas spasiyê de spas xwedê re ku dîrok nasê me jî îda pir bûna û Mihemed Mendelawî dibêjin dibê gotî bavkên Kurdan a û Diakonof xwe jî dibêjê dibê ev êzîdiyê îro neviyên wa gotiyana. Yanî rayê we gihane heta îro û ji we dîroknasîyekî me yê hêja jî heye Cemal Reşîd Ehmed jî û ew jî di pirtûkê xwe yê ser dîroka kurdî de ew jî dibêje Cûdî ji bavkên kurdan e. Me got bîst sed û bîst û pênc salekî di qonaxa duyem de gotiya desthilatdarî û şehristanî li Mozebotam kiriya û beriya wan a jî û beriya wan a jî me got gelek padîşah hatine ser desthilatdariyê padîşah gelek in em ê navê hineka ji we bêjin mîna îmta îmta û în kîşoş û serlanka

îpata vê jî ev navkevn in bi zimanê kevn in niha wextê dibê ku guhertin ketibê tîpna de bi renkê dî niha were xwendin û carna tîpin ji navna bi demêrek dikevin tîpna dî yan cihê wa digirin yan ew tîp menê vala nav piçikî rêtma wî tê guhertin pêkhata wî na ev xwe di koka xwe de ya resen de kurdî na lê dibê ku niha wata wa hinekî lêkolînek jêr bivê bi renkî dî were

Bozor, Bozor, dîsem karin vekin lê lê rastî dema mod vekê belkî di cihê xwe nagirê ji ber belkî em şaş hena mesletê wata niha em bidinê ji wata dîrokeya kevna lê hema çawa bê rêtima wê pêkhatiya wê dîsa bi lêvkirina zimanê kurdî tê. Îyar Lakant. Sîom, Têrîxan ev hemû padîşahê me yê hinek ji padîşahê me yê dewleta gotî bûn. Ji xwe aliyê şehristanî de eva gotiya xwe kiriye mînekek ji şehristaniyê û pêşketnêra yanî diyardeyên nû di bajarvaniyê de û di desthilatdariyê û konevaniyê de cem wa peyda bê aliyê siyasetê de û aliyê rêxistina civakî de jî cem gotiya peyda bê. Bir em zanin gelek padîşah dema ku dihatin diktator bûn yê ne gotiha yê piştî we hatin. Ji ber ku diyana gelek gazinan ji ji çanda Mezopotamya dikin, dibê nirxê jinê nebû, dibê koletî hebû, dibê mirov di guran dikirine qurban ji padîşah re bi navê Xwedê, dibê diktatoriyet hebû, Divê padîşah xwe dikira nûnerê xwedê li ser rûya erdê yan xwe dikira kurê xwedê. Ev tişt hemû gor min lêkolînkî li ser gotiya û bi renkî bêalî li cem gotiya nebûn. Mînak, padîşahê wa heta min di zanîngeha Şamê de jî xwendiya, gotineka wa hebû, got, Padîşah bûn lê ne padîşah bûn. Ev şîrova çawa ye? Padîşah min e, ne padîşah min. Yanî mîna Swêd, mîna Holanda, mîna Brîtanya padîşah in lê ne desthilatdar in, biryar ne ya wan heye. Yanî desthilatdarî ne navendî ya, yanî dîmoqratî heye. Yanî wa bajara ewa biryara xwe da, ewa rewşa xwe got û bêj kir û padîşah serê xwe ba natîşand. Padîşahê hemû bajara bû. Lê tevlî biryarê wana nedibû. Ev rengekî herî dîmoqratî yê padîşahiyê ye û ji alîkî dî ve jî ew padîşah ê ku niha me gotî nizîka bîst û pênceh bûn, min nava de nedî yek li yekî qulibî, înqîlab, yan desthilatdarî şikand bi kotek û bi leşker. Min ti Lêkolbandin yanî înqîlabê leşkerî nava nedîn. Çimanî ji ber Zago nawa digot her padîşahek di şeş sala tenê bimênê. Wextê go padîşah şeş salî bi dawî dibû padîşahekî dihate cihêna de bi renkî aştiyana. Dihêna min demê desthilatdariya wa padîşaha meyzan heta belkî pazdeh hevdeh padîşaha ji wan herêkê nêzîka şeş salekî mane. Wekî dî dawiya wê de bi meza ku piçikî wê bûne heşt yan wê zêde bûne yan wê tişt çê bûne yan du cara maye ser desthilatdariyê ew jî dema dawî ya desthilatdariya derwta gotî bû ji bê ku dibê ku ew jî bû sedemek

Ji ber ku milê anî de dawiya wê de hinekî ew sistbûn ketiya wa şeş sala de. Wekî Tirkê aliyê padîşanî aliyê rêveberina civakê. Min rastî diyardana awarte û balkêş û cîwaz min di nava de dîtin. Mînak, me ne got ha padîşah padîşah bû lê ne padîşah bû. Di ber çimanê ji ber ku civaka xwe leva kiribûn li ser sazûmaniyê yanî muesesatiyê yanî saziyê ava kiribûn, saziyê bi hilbijartina ava kiribûn. Her her rengekî cûreyekî civakê sazîke xwe ava kiribû. Wê saziyê ew civak bi rê ve dibir. Bi rengî niha ez hate bîra min jî. Niha Rûnakbîr Ocalan di pîlansaziya xwe û rêbaza xwe ya neteweyî dîmûqrat de û rêvebirina civakê de ez bê xalê bêjim jî belkî camên hene bi xwe bê navêjin ez bê bandor bandor li felsefayê we ji dema gotiya va. Niha felsefar û nakbîr Ocalan ez weke rewşenbîrî ki ez ez bînim û ez milê aniye der jî civakê belavdkê ser saziya her sazîgek berevaniya xwe bikê û rewşa xwe zelal kê û xwe biparêzê û ew têkilîna qaba wa saziya de hebin û bi talî ve jî ew sazî nûka civaka xwe birêve bin dewleta me ya gotî civaka me ya gotî belavkirî bû veqetandî bû dabeşkirî bû Li ser wa saziya mînak saziyê jinê hebûn. Jinê rêveberiya xwe dikir. Saziyê olda re hebûn. Saziyê cota re hebûn. Saziyê karke re hebûn. Sa saziya leşkerî sazîka serbixwe bû. Padîşah serê xwe pê netaşe ne netêşand. Yeke ji van qasaziyan a wê biryarê xwe da, a wê rewşa xwe got û bêst kir. Nûk ebe ca rapora xwe û nerînê xwe û xebata xwe dihilda ji aliyê vê ca banî ve. Yanî bikarin bêjin niha bo rêveberiya Xweser navêna rêveberîka Xweser dewleta gotî de hingî dimeşî. Hingî min lêkolînê kiriye ev hest min re çêbûna. Saziya leşkerî Ew bûya ku biryara şer dida, ew bûya ku biryara aşîtiyê dida, ew bûya ku xebata aliyê leşkerî dikir û çavdêriya dewletê dikir û berevayîn dide vir kir. Padîşah serê xwe bi şer nekişa. Ne padîşah biryara şer dida. Wê saziya leşkerî biryara şer dida. Yanî her sealîyîke ji we bernameyeke wêne hebû û li gor bernama xwe xebata xwe û karê xwe pêk danî û dimeşîyî. Yanî em bêjin çê heta di cem wana Congress hebû, kong niha li Amerîka di ra Ewropa dibêjin wan Congress yanî caran dibêjine wana belkî Encûmena Nûneratiyê yan em dibêjin berleman, em dibêjin Encûmena Gel. Ew encûmena gel serokatiya we qasaya ziyad kir û ew encûmena gel endamê nûnerê we saziya bûn. Dawî dihatin li vê encûmenê gotûbêj kirin û biryarê xwe didan. Ev ev ev dema dema gotiya de ev şehristaniya hene hebû. Min me di pirtûkê jêderê me bi taybet jêderê me yê lêkolînvanên me yê ku îro dîroka me ya kurdî geş bûa me bê tit alî wadîtiya û min nîşana wa li alî zangî de jiyana min dîtiya nîşana wa lê ne bi vê ferahiya ku niha ez zelat kim bi vê rengî bû yanî civaka e, dewleta gotî civakek rêxistinî bû civakek şehristanî bû e, dijî koletiyê bûn e, temaşevan û guhdarên hêja Dijî koletiya kesa bûn. Koletî li cem a nebû, ebîd. Kole li cem a nebûn. Jin nebû bo kola. Nirxê jinê hebû, nirxê jinê hebû. Li jinê divegerihan, li jina wê divegerihan. Heta li cema xwedawend na jin jî hebûn, weke înan a, weke eştar niha me êne navê wa. Xwedawendek hebû, navê wê bi xwe jin bû, jin. Navê xwedawendê jin bû. Ev dema gotiya de bû. Wekî Tirkê vê jî xwe di aliyê pîşeyê de, di aliyê herifiyê de yanî sineat de dîsa dewleta gotî geha ku radeyek herî bilind di pêşketina xwe de heta niha diyana jê şûnwar nawa têne xuya kirin. Niha mînak li herêma şêxan ev diyakonov dibêjê Gavada di herêma Şêxan tabloyek hatiye dîtin digihê di hezar sar beriya Zayînê ew tablo navê çi ye lîşê pîr anî yanî pîr gotina pîr heta nana birayî me êzîdî de ya wekî tirkê seriyek tunc Tunç, em karin bêjin Tunç bi kurdiyê dibê ku bi zimanê me yê dî bronz bê. Li herêma Hemezanê hatiye dîtin. Ew serî niha li muzexana Braymir Darlî ya New York Amerîkaya. û wilo peykerekî dî jî hatiye dîtin ji kevira ew peyker çawe ya dîsa camêrê weke Diakonov û Wad Erkolojê me dibêjin ew peyker serîkeka temtêla Kurdê îro ye. Kurdê îro ye. Temtêla Êzîdiyê îro ye û temtêla bêtir Kurdê me Şîî yê ku li Îranê ne. Yanî temtêla wî ne Çaweya bejna wî, cilê, lê, çavên bi hîvkî, rengê çavê kurdî û riwê wî yê gorover û fereh û pora wî ya ku di bin şaşikê re berdikeve û dalaxay hemû dibêje weke kom. û şaşik û cil û temtêla kurdê me îro ya, nixasim kurdê me yê Îzdî û kurdê me yê Halewî, Halewî, ne Elewî, Halewî û kurdê me yê ku bandora wan şîya ecîb û taybet Rojhilatê Kurdistanê divê îro wa cila li xwe dikin. Me got xwedawendê wana piranî xwedawendê jinê bûn. Estêr, Aşûreyê dî araba wana kira Eştar. Estêr û şoya xwedawenda jin jî hebû û înana jî hebû bêhtir nirxê jinê dana xuya kirin. Weke ziman, weke çand, jixwe dagirkerê me çi bêjin em ser ve bûna. Dijminê doza kurdî, çanda kurdî çi bêjin em ser ve bûna, me nas kiriye. Lê dîroknas, lêkolînvan Mihemed Emîn Zekî û ew Qasim navê wan ji we re gotin, hemû dibêjin di vê gotî jî ji we bavkê kurda yê kevnar in. Yê ku têkiliyê we bi îro bi kurda ve hene. Îro bi kurda ve hene. Zimanê we zimanê mîna yê kaşiya, mîtaniya, horiya, êlemiya, lolobiya, mîtaniya, magocûdî jî bi zimanaya hemû malbatan kin. Hemû malbatan kin. Û heta bi cana peyva peyva sîstema zimên ya zimanê gotî û zimanê îro û zimanê somerî hemû di aliyê rêziman de jî digihne hev. di lêvkirinê de di rêzmaniyê de jî digine hev weke gotina hebedûdanî di zimana de e, e, nîne lê di kurdî de bêne zimanê hevdûgirtî ê leziqê hevdûva somerî gotî û zimanê kurdî weke mîna serok komar serok komar serok komar di navir bûne nav bûne navekî tirkê di zimanekî de bê serokê komarî reîs dewla Ew dibê dibê dibê tiştekî dibê rengdêr nabê nav. Lê di Kurdî de dibê nav wilo hezarê gotina hene. Hezarê gotina hene îro di Kurdîya me de xuya dibê û di gotî de hebû di cem somerî ya hene. Û ji xeynê weke çê niha em bêjin gelekî zimanê me heta îro navdar e bi bi dawiya aş aş. Gelek aş pê tê yan aş nav de heye aş yan xweş. Gotiyê me jî weke bavkê me yê kaşî kaş Kaş, niha got kaş, aş heye û heta aş xwarinek jî heye û aşxane jî heye. Ev got ev peyva aş yan paşgir e li hîqe ye ya dî vê gotinê de jî tê weke ya kurdî gelekî nav tê û kê weke ya weke kardonîyaş ya bavkê me yê aşî kaşî jî wekî tir ke heta niha di nav me de ak Ak heta niha paşgirek e bi nava xwe tê kirin. Weke Dilpak, weke Ronak, Ak, Ak, Ak di nav bavkê me yê gotî de jî gotina Ak gelek hebû û û û ji heylî Ak an jî, an jî, an jî niha pa cem me kurd e zimanê me de ew jî paşgir e, an, weke Zîlan, weke Dîlan, a, in, ya rapirstinê rapirstinê yanî ya nisbê di nav me de jî heye û di nav bavkê me yê gotî zimanê wayê gotî de jî hebû ew jî an. Jixwe bavkê me yê gotî bi tîpên mîxî weka yê ku xelkê kirine somerî ewa ew tîpê mîxî çêkirine. Bûa tîpa dinivîsanin. Çanda wa zengîn a. Heta bavkê me yê gotî

niha bo çiyayê Cûdî û li cem birayê me Xristiyan bo çiyayê Agirî ya Ararat. Li dîsa her ew çand heye û bi wî zimanê me yê gotî bi wa tîpê mîxî yê got hatina nivîsandin. Min xwest ez were agahîna ser dîroka xwe ya Kurdî bidim û ew agahî gelek giringiya me pê heye.